taita hasi kuitira tsvina mumba guys zvakaoma shuwa hasi topinda muchemba ingwa kwava tati achita tsvina so guys this is welcome to my page this again ono ben guys akukudza nyaya taita ndakanzwa guys yekuti taiti ari kuitira tsvina pai kumashops in cape town ari kuti kana akunzwa popo akumhanya chi in cape town mutown akatofodza asungu nenyaya yekuti achi nyaya yekuti achina mucape town mm, zvakaoma so zvikunzi kubaba akaenda kuna mbuya chihoro paipa vakamupa mutemo wekuti kana ida uramba uchita mari imhiko akanzi kana ida uramba uchita mari uchapota uchinoita chi usingaitire china mumba uchaitira china kumashops because kumashops kunoita se kunoungana vanhu vakawanda ska kuungana kunoita vanhu vakawanda ndokuita mari yakawanda kwaunenge uchita se uchiita sure imagine just because of money munhu akunzi aende kunoitira china mashops tifunga tiko musi achapreswa but andozati hakuna musi miko miko hakuna musi musingazobrekwe miko guys zvakaoma munoziva i saka ari kupota achiti kana kuti akanzwa china makuseni ari kuenda kumashops akanzwa china masikati ari kuenda mashops akanzwa china manheru akuenda mashops guys don't forget to subscribe to my youtube channel this is dono no pain usakanga nobaya ka plus and button ukanga ubaya futichi notification button ndikuudze nyaya dzekutrenda ndikupisa mastreets andiwadise zvinonzonurwa uya pano papeji pangu tikubatsire tikuudza atisazokanga nokubaya subscription button saka then vadaro guys saka zvikunzi tit ega ndiyafanana mashops kiki asikufanira kuenda kumashops kiki ari kuitira chinamba tete chitira china mashura saka miko iyi manje yazovabatirira panyaya yekuti paari kunonoita zvinhu akabatwa nemudumbu kumashops saka akazobatwa mumwe musi iye taitu ari kumashops achita chinhu yo imajini munhu kubatwa mashops achita chinhu abatwa kambotirai kumbonolayasa nani kumbotirai kunotaura nagogo chihoro kuti gogo ndokumbirawo mungondichinjirawo sinzi zvana gogo uchiri kuda mari here kanotaura kutonditonga gogo akati uchiri kuda mari here kana kuti wakuda kuti se kuda kutonditonga asinzi munhu achida mari guys haana kana solution zvekuita kana anything akatoti haa ndikuda chii ndikuda mari saka nekuda kwaari kuita mari atongoita anoita china mashops zvekuti achabatwa here kana kuti asabatwa haachatonyara and haachatotsiurike amhene atova mombe yemashanga haachanzwi atova ndenge yemashanga haachatombotengere kwana murume mukuru anoitira china mashops kuti unosvika kugomera pakati pemashops ava kana ari manheru kuti asaonekwe yo vasikana nevakomana kuromba kwakaipa ye gogo chihoro ye chitii ona izvo zvakukonzeresa kunoita tsvina pupu kumashops ameno toona kana vana vangada kuitwa vana baba a ah, mwari kee nditoziva kuti nhumbu handingambovapi mwari angapiwa vanhu nhumbu anoitira tsvina mashops its very bad guys sikani yachona yakazobatwa kuti mm, since achiita china mashops uyu ndozvinopa mari musakangani because vane vachungana vanhu thousand of people handi makanzika kuvo chihora hakuna mhiko dzinopiwa chichi e eh, hakuna kamhiko asi unongonzi ita china mashops unofunga ti kuita china mashops easy thing kuya kupresa uri kana kukapreswa nechina usiri kudhuze nemashops uri kumusha unombowana kupi mashops kumusha unomawanepi hezvino nyika yese makamhanya kunotanga kufonera bhochi horo nyika dzese vanhu vese muchiti zvinhu zvemahara chamahara mushuma chamahara mushana chamahara ka ndounonzi mushana saka ndinotokukudzengesi kuromba kwakashata musanorombe please Guys, not forget to subscribe achi button. Saka guys, yo even my neighbors vanana vesakutoti kandosi kwakazogara vega kachizoti arege tigare tega bhozi vanhu vesakutoti kogara nanani vakuti kogara nana taiti aimi guys munhu akada kugara nemnhu akaromba ndiani kokangomuka kwakadzipwa huro kana kuti kokangomuka kwakasvinywa huro ii guys hapana hapana chena mbogara navo vanhu vaiva ivi ndosaka mukaona kunge mukutofara muchivachiva muchiti hee vanhu vari kuzviitira zvinhu zvavo hee vakanyanya zviyo chinyanyiso chichi apatomborina gaizi hapana zvavakutomboita vari kutotya vanhu vanhu vakaramba vanhu vave pari kugara pepe kana muridzi wemba kati ina ndichagarepo vachinzwa e vanhu vakutotya kugara papepe because ndovanga ndogara vanhu vasingaite chena mutoileti i amana ko kamu kakakura kanoda kugara nemunhu akaromba azviiti ska isu tinoitotizvo vachii vachiti ah, vanhu zvinyanyiso avanhu ari kuzviita achichii kamavhidhio ramakaonorera chitira china mutoineti guys asi tona china musikadya machips ya ndopakatogarira pachemba anogarira kupi pachemba agara nemiyo anogarira pachemba kupi ndopakatoona mukanogara pachemba guys so guys um, ndozvine zvikuitika nani nataiti nakiki kuti vakupota tinoita tsvina kumaraini kumba kwevanhu vakuti maraini kumashops kana akaenda kumaraini vanga vakapresa wanokopinda chita weti at least akanzwirwa tsitsi imagine dei akanzi neweti yatinoenda kumaraini apa weti unoita kana ka ten per day so guys um ndoni yacho nairi kuitika ndozvezvi zviri kuitika mumastreets for more information munhu vanga muchidzoka papeji yatinana bank tikubatsiri guys pano tinokudza nyaya dzinotrenda nyaya dzinopisa vanhu vanonoitira mweya vanoitira china kunze tisu tinawo thank you guys for watching don't forget to buy subscription button and the notification button so that i'll keep on updating you more